Кеше һәм хайваннар физиологиясе өлкәсендә нинди тәҗрибәләр ясыйлар? Инвитро тәҗрибәләр инвиводан нәрсәсе белән аерыла? Бүген шул сорауларга җавап эзләрбез. Кеше һәм хайваннар физиологиясе кафедрасы тарихы 1876 елның февраленә барып тоташа. Ул вакытта медицина факультетына караган бер физиология кафедрасы эшләп килә инде. Икенчесе исә профессор Николай Осипович Ковалевский инициативасы буенча физика һәм математика факультетында ачыла. Биологлар һәм медиклар өчен укыла торган физиология курсы бертөрле була алмый, дип саный Ковалевский. Медиклар өчен кеше физиологиясенең гамәли мәсьәләләре мөһим, ә биологлар өчен өйрәнелә торган предметның чагыштырма физиологик аспектлары аеруча зур әһәмияткә ия, ди ул. Бер университет базасында ике физиология кафедрасы булдыру алга таба Казан физиология мәктәбенең уңышлы үсешен билгели. Беренче булып кафедраның мөдире Константин Васильевич Ворошилов була. Константин Васильевич Ворошилов ул безнең Рәсәй физиологиясеннән атасы Сеченовның укучысы була. И ул монда Казанга килеп, Шушы кафедраның мөдире була. Ул вакытта уже электрофизиология белән шөгыльләнә башлыйлар. Кешенең мышца тукымасы, нерв системасы ничек эшләве буенча. Ворошилов үзенең образованиесе буенча ул табиб. Күп э, физиологлар ул вакытны табиблар була инде. Соңрак Ворошилов э, ректор

Рәсәйдә электрокардиограмма төшерелә. Самойлов җитәкләгән вакытны кафедраның алтын чоры дип атыйлар. Бу вакытта Казанга электрокардиограмма төшерү, аны клиникада куллану серләренә төшенү өчен Россиянең төрле почмакларыннан бик күп галимнәр килә. Самойлов физиология кафедрасын җитәкләү белән беррәтән Казан медицина институты һәм Мәскәү университетының физиология кафедраларында мөдир булып тора. Алга таба кафедраны Даниил Семенович Воронцов, Михаил Андреевич Киселев, Николай Петрович Резвяков җитәкли. Николай Петрович Резвиков ул э, нык танылган Рәсәй галиме, Веденскийның укучысы була. Резвиков монда Казанга килгәндә инде шул ук струнный гальванометрда үзенең эшләнмәләрен алып бармакчы була, ләкин ул вакытка инде э, струнный гальванометр ул морально иске уже була, янда эшләрен алып бармый инде. Резвиков эшләгән, мөдир булып эшләгән еллар Бөек Ватан сугышы еллары була. Бу вакытта инде безнең фән практик якка, фронтка эшли. Әлеге чорда кафедрада яраларны, төрле җәрәхәтләрне дәвалауны тизләтү ысулларын өйрәнәләр. Бу максатларда университетта винил-бутил эфирының яраларны төзәтү эзлекләрен тикшерәләр һәм аны фронтта куллану өчен дә чыгаралар. Алга таба кафедраны Ибраһим Гыйльман улы Валидов җитәкли. Ибрагим Гильманович Валидов, ул Самойловның укучысы була, әле ул Самойлов вакытында уже аспирантурада укый. Шулай ук бөтен Рәсәй буенча танылган э, галим. Ул беренче тапкыр бөтен дөньяда дәлилли э, нерв тукымасыннан, нервтан этот э, мышцага импульсны бирелгәндә кальций ионнарын нык олы йогынты ясаганын. Менә бу аның теге беренче тапкыр бөтен дөньяда ясалган ачылышы. Кафедра торихының яңа этабы Лев Николаевич Зефиров белән башланып китә. Ну, Лев Николаевич Зефиров вакытында нерв тан башка клеткаларга дип әйтик инде, синапс аша этот бирелә торган химический матдәләрнең физиологик роле турында өйрәнү алып барыла. Хәзерге көнгә кадәр 2012 елдан соң кафедра мөдире Сиддикова Гүзәл Фәритовна ул э, шунысын әйтеп китик, безнең кафедрада беренче

И нигә ничек нервтан инде э, башка ни бис тукмасына, например, күчә. Шуны өйрәнү дип әйтик инде, синаптология. Менә Гүзәл Фәритовна Сиддикова ул менә шул синаптологлар мәктәбенең яркий представителе дип әйтик инде. Гүзәл Фәрит кызы Сиддикова биология фәннәре докторы профессор Фәрит Габделхак улы Сиддиковның кызы. Фәрит Сиддиков энциклопедик характердагы русча-татарча биология сүзлеге төзүчесе дә булып тора.

контроль нерв системасы ягыннан ул аерым направление булып тора и психофизиология анарысын хезмәт физиологиясы тоже шулай ук безнең карала безнең установка э, күзәнәк эчендәге бара торган ион процессларын карый мәсәлән безнең күзәнәктә э, Калий, натрий, кальций һәм башка төрле ион каналлары бар. Аларның һәрберсе билгеле бер процессларда катнаша. Безгә карала торган иң кирәклесе булып аларның ачылуы я ябылуы булып тора. Без шулай ук күзәнәктә генә түгел, тукыма өлешендә нерв һәм билгеле бер орган өлешендә булган механизмнарны һәм физиологик процессларны карыйбыз безнең күзәнәк өлешенә килгәндә аларның ион э, ионик диикме соң инде э, процессларыннан башка башка төрле билгеле бер мәддәләрнең ничек тәэсирен дә карарга мөмкин шулай ук без Билгеле бер матдәләрдән башка төрле газомедиаторларны да карый алабыз. Соңгы елларда иң билгеле булган бер газомедиатор ул сероводород һәм ИНО булып тора. Соңгы статьяларга, соңгы мәкаләләргә карасак, мәсәлән, шулай ук, например, безнең Паркинсон, Альцгеймер кебек авыруларында гади микробиотаның, безнең эчәклектә урнашкан гади микробиотаның баш эшчәнлегенә, шулай ук нерв эшчәнлегенә тәэсире бик зур. да без шул шул үзебезнең экспериментларда шул алар шул газларның шул микробиотаның тәэсирен карарга тырышабыз бу безгә нигә кирәк дисәк бу безнең фундаменталь экспериментларыбыз безнең шул газомиодиаторлар ярдәмендә ничек иттереп нинди төрле дарулар карарга мөмкинлеген ну табырга яки уйлап чыгарырга мөмкинлек тәкъдим итә. Аналоглы цифровой преобразователь монда бар. Без әгәр дә үзебезнең күзәнәктә бара торган электрик процессларны билгеле бер җиһазлар ярдәмендә регистрацияләргә тиеш. Әйе бит. Шул алар бик түбән, ну, әгәр дә югары булсалар, без аларны сизер идек үзебездә. Шуның өчен аларны без Билгеле бер сигналдан кешәйтергә тиеш. Бик әйбәт усилительләр уйлап тапканнар. Без шулар ярдәмендә аларны кешәйтеп, үзебезнең мониторда карарга мөмкин. Галимнәргә тикшеренүләр барышында шулай ук төрле микроскоплар, флюоресценция механизмнары да ярдәмгә килә. Физиология кафедрасында инвиво электрофизиология тәҗрибәләре дә алып барыла. Аерым бер организмда, мәсәлән, күседә алып барыла торган тәҗрибә техникасы инвиво дип атала. Икенче төрле тәҗрибә техникасы инвитро исемен йөртә. Андый төр тәҗрибәләр аерым күзәнәкләрдә, тукымаларда, ягъни организмнан читтә, икенче төрле итеп әйткәндә, пробиркада башкарыла торган тәҗрибәләр. Физиология кафедрасында алып барыла торган тәҗрибәләр ишемия, шизофрения, эпилепсия кебек авырулар вакытында баш миендә булган сигналларны теркәү, аларның нигезен өйрәнү өчен зур әһәмияткә ия. Э, фән белән кызыксыну инде ул энә белән э, кое казыган шикеллерәк дип әйтик инде беренче вакытта да килеп чыкмаса э, әгәр дә сез үзегезнең омтылышыгызны калдырмасагыз һәрвакыт шуның белән эшләсәгез барсы да барып чыгыр и олы фәни ачышлар ясарсыз дип уйлыйм инде